David, eżis bib tiegħi, eżis tfal, naħseb illum aktar milli għalaqna jew wasalna fi tmiem l-ewwel qari togħna nazzjonali. Ngħid illum tajna bidu imma għal xi ħaġa li tista' tkompli tikber ħafna. Din kien l-ewwel attentat u kellna, x'qed ngħid, konna konvinti lejn xiex irridu nwasslu, hux veru David? Imma naturalment ukoll bħal kull ħaġa tal-ewwel, qisek tibda tmidd il-pass b'mod meqjus biex tassigura li tista' tasal. Naturalment anke biex ridna biex nispjegaw ruħna x'konna qegħdin ngħidu għax li tgħid qaritona anke dik kkoinjajna kelma ġdida bil-Malti hiex vera, qaritona, u proset lil min ħareġ biha għax jiena readathon kont ngħidilha din imma qaritona għoġbitni u allura wkoll hemm Illum nistgħu ngħidu għandna kelma ġdida fil-vokabularju tagħna. U allura sakemm anka ġejna biex nispjegaw dil-qaritona x'inhi, ukoll ridna nieħdu ferm aktar żmien milli kieku inti se tagħmel xi ħaġa għat-tieni, għat-tielet, għar-raba' darba. U jiena naħseb li għall-ewwel attentat dan kien suċċess. Imma allura din nqisha jiena bħala l-bidu ta' attività nazzjonali li hi tista' tkompli tikber ferm aktar. U ħa ngħid għaliex. Għaliex filwaqt li rridu nirringrazzjaw minn qalbna lill-isponsors ewlenin tagħna, il-Bank APS u Remax and Friends, ma ħa ngħidilkom Remax kemm huma innovattivi. Remax mhux biss iddeċidew li jsostnuna, bil-finanzjament, parti mill-finanzjament ta' din ta' dak li rridu nagħmlu issa wara l-Qaritona, imma ukoll ħa jibdew inizjattiva billi jagħmlu Qaritona ġo l-istess uffiċini tagħhom, jiġifieri bejn l-impjegati tagħhom. U allura aħna naħseb li hawn tajna spark Qisna ħa nqabbdu l-barbecue hux veru, tajna spark għal xi ħaġa ferm aktar. Biex il-qari ma jkunx biss il-passatemp tal-ftit f'dan il-pajjiż, imma l-qari jsir il-passatemp tal-ħafna. Il-passatemp tal-ħafna għaliex il-qari M'għandniex bżonnu biss meta nkunu żgħar, imma għandna bżonnu kull mument u kull żmien ta' ħajjitna. Il-qari huwa ċ-ċavetta biex niksbu l-għerf. U l-għerf ma takkwistaħx tul iż-żmien li tkun fl-iskola, imma l-għerf tibqa' takkwistah ma' kull mument tal-ħajja tagħna. U allura filwaqt li nkompli nħeġġeġ lit-tfal ikomplu jaqraw, imma rrid inħeġġeġ lit-tfal biex iħeġġu lil sħabhom ikomplu jaqraw. U jħeġġu wkoll il-ġenituri tagħhom biex jaqraw. Min-naħa l-oħra l-ġenituri li diġà huma konvinti bħall-ġenituri preżenti hawnhekk, nixtieqhom li jgħinu ħalli nħeġġu Tħeġġu l-ħbieb tagħkom jaqbdu l-ktieb bħala l-passatemp tagħhom. Għaliex għandna bżonn aħna li jkollna pajjiż li l-għerf jikber, li ma jfissirx li għax inkunu Għaddejna mill-fażijiet tal-iskola u ġibna l-kwalifiki ifisser li b'daqshekk akkwistajna l-għerf li għandna bżonn. Aħna llum qegħdin f'mument f'pajjiżna fejn nemmen bis-sħiħ li rridu mmorru anke għal-livell li jmiss tad-demokrazija tagħna. Demokrazija hija xi ħaġa tevolvi, mhux takkwista d-demokrazija u sserraħ moħħok, imma trid tkompli tevolvi. U x'inhi dan? U x'inhu dan? Huwa billi aħna, permezz ta' l-għerf li rridu nakkwistaw, irid ikollna poplu li jkun kritiku, critical thinkers, irridu nkunu critical thinkers, jiġifieri biex, kif jgħid il-Malti, ma nkunux it-tip ta' nies li jagħmlulna, jagħmlun, jagħmlulna l-bżieq fuq imneħerna, kif jgħid il-Malti l-antik, u biex dan ma jseħħx u biex aħna nagħtu l-kontribut mija fil-mija tagħna lil pajjiżna, lis-soċjetà tagħna, irridu nkunu critical thinkers, irridu naħsbu b'moħħna u biex taħseb moħħok trid tkun ftaħtu moħħok u tiftħu billi inti tiftħu biex takkwista l-għerf u l-għerf jiġi billi taqra takkwista kemm jista' jkun esperjenzi mill-qari. U allura rrid inħeġġeġ lit-tfal biex tħeġġu 'l sħabkom, 'il ħutkom li forsi ma tantx ikunu jista' jkun li jkollkom ħutkom id-dar li mhumiex daqshekk ħerqana għall-qari, imma 'l sħabkom ukoll, ħalli kemm jista' jkun il-qari jsir il-passatemp nazzjonali tagħna. Ħalli jkollna poplu li jkun kapaċi jaħseb jassigura li qatt ma jkollu min jagħmillu l-bżieq fuq imnieħru, kif kienu jgħidu l-Maltin l-antiki, u allura nassiguraw ukoll li pajjiżna jkollu suċċess f'kull ħin, suċċess u progress f'kull ħin. Għaliex? Għaliex ikollu ħafna ħassieba, ħafna nies kreattivi, ħafna nies innovattivi. Illum id-dinja tarmik jekk ma tkunx tkunx kreattiv u jekk ma tkunx innovattiv. Illum il-progress, it-teknoloġija tant qed tgħaġġel u tant qed tiżviluppa li jekk aħna ma nżommux mhux pass magħha, pass qabilha, aħna ma nibqgħux ma nibqgħux relevanti. U allura għalija jiena l-qari huwa ċ-ċavetta ta' dan kollu. Min-naħa l-oħra mbagħad ridt nagħti ħajr minn qalbi lill-għalliema, il-kapijiet tal-iskejjel tat-22 skola li ħadu sehem f'din il-qaritona nazzjonali, ngħidilhom grazzi talli għentu biex nagħmlu l-istorja. Għentu biex nibdew ħalli nħeġġu 'l ħaddieħor Ħalli l-qari togħna nazzjonali mhux biss tkompli imma tkompli tikber u tkompli tinfirex. Ħalli ngħinu biex dan il-pajjiż il-ktieb jerġa' jsir tassew il-ħabib tagħna, l-qari jsir il-ħabib il-passatemp nazzjonali tagħna. Nittamaw ukoll, għax aħna jiena nara kbir, jiġifieri u l-ambizzjonijiet tiegħi mhux jorbtu biss max-xtut, imma jiena t-tama tiegħi hija li dak li bdejna f'Malta noħduh, fl-ispazju kollu tal-Ewropa, jiġifieri nkunu katalisti biex ikollna l-Aritona Ewropea u b'hekk allura Malta tkun inkubatur, ħa ngħidu hekk, billi bdiet dal-, ħa ngħidu hekk, proġett pilota li nistgħu mbagħad ukoll ngħinu lill-popli oħra jaddottawh imma wkoll Mhux biss nikkompetu skola ma' skola imma jekk jista' jkun nibdew nikkompetu skejjel ma' skejjel ma' pajjiżi u ma' soċjetajiet oħra u ma' pajjiżi oħra. Allura David di trid tkun issa n-next step tagħna li nkomplu nkabbru tagħna hawnhekk imma wkoll inkomplu bl-ambizzjoni li dan li nixtiequ għal pajjiżna li l-qari jsir il-passatemp nazzjonali tagħna jsir ukoll il-passatemp Ewropew tagħna. Huwa billi nagħtu l-eżempju tagħna. Sadattant irrid imbagħad ngħid grazzi lil Sam u l-Karl tal-ispirazzjoni li jtuni. Sam u Karl f'ħajti kienu importanti ħafna. Sam u Karl għinuna ħafna naħseb iktar u nkun iktar profonda anke kif nagħmlu l-affarijiet u bis-saħħa tagħhom u bis-saħħa tax-xogħol li intkom għeżież tfal għamiltu flimkien fl-iskejjel tagħkom, il-kapijiet tagħkom mal-għalliema tagħkom. Aħna se nkunu qegħdin issa mhux biss ngħidu qrajna ħafna kotb oħra aħna u llum allura għandna dat-tħeġġiġ għall-qari, imma nkunu qed nagħmlu wkoll differenza f'għadd sostanzjali ta' studenti li għandhom bżonn li jkollhom mhux il-ktieb kif kif soltu nieħdu mill-ixkaffa tal-librerija, imma dawk il il devices, qed nipprova nsib il-kelma bil-Malti, ma naf ma naf x'inhi, mhux tiġini, devices li jkunu li jistgħu jassistu lil min għandu bżonn dat-tip ta' device ħalli jkun jista' jaqra u allura jikseb l-għerf. U allura din hija wkoll ċelebrazzjoni, ċelebrazzjoni kbira ta' inklużjoni, ċelebrazzjoni favur l-impenn tagħna għall-inklużjoni, li mhux għax tajba jien tajjeb kulħadd, imma li jien qed inġedded, għeżież tfal, entuna nġeddu U rġajtu għamiltu statement qawwi li tridu tridu tibqgħu jimpurtakom minn ħaddieħor. U dan huwa valur li għaddewlna ommijietna u missirijietna u li aħna rridu nkomplu ngħożżuh u rridu nkomplu nġedduh għaliex jekk insiru bħal ħafna pajjiżi oħra kulħadd jaħseb għal rasu, ħa nkunu tlifna mhux ħafna imma ħa nkunu tlifna kollox. U allura rrid nirringrazzja l-Aġenzija Nazzjonali talli t-Turiżmu tal-ħidma qawwija li qiegħda tagħmel, talli tiġi on bord fuq ideat mill-aqwa ħalli nkunu nistgħu tassew niċċelebraw u tassew nagħmlu biċċa xogħol mhux biss tajba għat-tfal tagħna, imma biċċa xogħol li turi li pajjiżna huwa pajjiż li għandu identità mill-aqwa u mill-isbaħ għaliex l-egoiżmu filwaqt li qed ngħixu f'dinja li ġġegħlek taħseb fik innifsek imma aħna għadna b'dik l-identità li għall-grazzja t'Alla ħallewlna b'legat ommijietna u missirijietna dak li rridu ngħixu f'soċjetà li tinkludi 'l kulħadd u li kapaċi nagħtu l-ispalla lil xulxin għax aħna poplu li jimpurtana minn xulxin. Nirringrazzjakom, nifraħ lit-tfal, grazzi ħafna għeżież kapijiet tal-iskejjel u għalliema, grazzi ħafna Sam u Karl, grazzi David bit-tim kollu tiegħek tal-Aġenzija Nazzjonali t-Turiżmu, l-APS u Remax and Friends, grazzi li ġejtu kollha on board biex nagħmlu din l-attività mill-isbaħ